Chairperson owa District eya Bushenyi enkuru, abebembezi aba District eya Sheema, Mitooma, Rubirizi, Buhweju hamwe na Bushenyi bacwamu kweterera omuhanda ogurikuruga Mbarara okuza Ishaka okuhikira kimwe aha mbugankuru za District. Gavumenti eya Bushenyi okugweterera amakaaru. Abebembezi basiima amakaaru ahabw'okwebembera ehururu ey'okujanjaaza engiri y'ekigombe ekya nrm omu kyanga ekya Ankole omu bwire obu Bushenyi enkuru yaabaire ekirimu abantu baingi abaabaire nibahagira ekigombe kya UPC. Okufa kw'abaire Okufa kw'owaabaire ari minisita ow'emicwe n'emitwarize, Father Sam Simon Lokodo, kureetsireho obutaikirizingana omu bantu b'omu kyanga ekya Karamoja, ekireeteire eby'okwerinda okwongyerwamu amaani. Obutaikirizana obwo nibugambwa kuba bwatandikireho obu Father Lokodo yaatsingwa omu karuuru akaahererukire kuteerwa ak'okutoorana omuny'eishengyero owa Dodothu West, ahu yaatsingirwe Rose Akello kandi hoona nabwo owaamugiire omu bigyere. nka minisita. Omunyamakuru waitu Grace Arinda aine ebirikukiraho. Father Lokodo owaabaire memba ow'akatebe k'obugabe bw'abantu aka Uganda Human Rights Commission akafa kiro kya mukaaga omu Geneva, Switzerland namperaq akaba agenzire okwekebeija entwaza ya Uganda omu bugabe bw'abantu. Ogwahati abasagiki hamu n'ab'eka y'omugenzi nibahakanisa encwamu ya Akello ey'okwetaba omu ntekaniza z'okugarra omutumbi hamu n'okuziika omugenzi. Nibagamba ngu

Webale munonga Grace Arinda Aboki ahabw'okutuhisyaho amakuru ago. Abany'ishengyero ab'orubaju oruhakani bareetera emirimo omu paramenti yaashanyariramu obu baashohora omu rushutamo rwa paramenti barikuhakanisa eky'okukwata abanya Uganda hamwe n'okubabonaabonesa. Abaashohora baaba beebembeirwe omuhwezi Omwebembezi w'orubaju oruhakani omu paramenti Mathias Mpuuga ahanyima y'okushaba kwe okw'okwemereza paramenti okuhitsya obu gavumenti erayanjure ekihandiiko kirikworeka abanya Uganda abakwatsirwe bakatuntuzibwa ab'ebyokwerinda okuremwa kurabamu abany'ishengyero hoona nabwo bahakanisa omuringo ogu bataahi baabo Muhammad Segirinya owa Kawempe North hamwe na Allan Sewanyana owa Makindye West okugaruka kukwatwa ahanyima ya kooti okubarekura aha musingo gwa sente. Abany'ishengyero aba babiri, Segirinya hamwe na Sewanyana, nibajunanwa okwebembera groups z'abinazi abaabaire nibaita abantu omu kyanga ekya Masaka Enkuru omwaka oguhweire gurikwiririra kuhwa. Hoona nabwo nibajunanwa okwejumbira omu bikorwa eby'obuhekyera. Esande ehweire, Parliament ehereize Cabinet esande ibiri zonka. okuba yaashoboreire aha mishango ey'okurubatiirira obugabe bw'abantu, okukwata hamwe n'okutuntuza abanya Uganda hamwe n'okushoboorora embeera ey'abany'ishengyero babiri abaakwatsirwe embeera ei barimu. Omuhwezi wa sipiika wa paramenti Anita Amongi erizooba yahabura ngu gavumenti ebe niyo yagaba esente ezirikuhika shiringi obuhumbi makumi ashatu aha bashomesa barikuhika emitwaro makumi ashatu ab'omu mashomero ag'abantu buntu aga purayimare hamwe n'aga sekendure okurabira omu minisitule ey'eby'obwegyesi hamwe n'emizaano. Kabineti ekaba ehairwe omwoga gw'okuheereza esente ezi minisitule ey'ekikura ky'abantu Hoona nabwo eyayebembeire ehururu ey'okugaba esente eza Nabbanja ezahairwe abanya-Uganda abarikutuura omu myanya y'etauni abaateganisiibwe okukingwaho okw'eihanga ahabwa Covid nineteen. Omuhwezi wa sipiika yaahabura ngu minisitule ey'eby'obwegyese ebe niyo yaajunanizibwa aha kugabira abashomesa esente kandi yo minisitule ey'ekikura ky'abantu etwara omwoga ogw'okureeba Kuhurikiza oku esente ezi ziraagabwemu, gavumenti ekaraganisa okushashura shiringi emitwaro ikumi buri mushomesa ow'omu mashomero aga purayiveti omu ihanga ryona. Obwo enteekateeka ez'okutandika okukora ahari purojekiti y'amaizi omu disiturikiti ey'eisingiro eziri erikuza kumaraho esente nyingi zirikugumizamu gye, abatuura nibashabwa obutoosha kuguma nibejumbira omu nkiiko eza purojekiti egi omu byanga byabo. Alex Byarugaba Bakunda ori omuny'ishengyero owa Isingiro South nagya ngu okuza omu nkiiko ezi nikiija kuhwera abatuura okubaasa kushomesibwa aha ku purojekiti egi eriije kuba neekoramu hamwe n'oku baraagiganyirwemu.
Nimbasha bimwe abantu b'Isingiro District yoona ahabw'okuba amaizi aga n'aga Isingiro District yoona. Ahu baraabigire ngu nibenda kubabugana, mwije nimwirukanga mwena. Nimbashaba nimbateerera omuranga kandi mutakaabura. Bwanyima okagira oti, Ah, kandi shi aba ka baizire bakatema omutumba gwangye nibarabyaho payipu z'amaizi nanga ka batanshabire? Aa, mugabwe mwakimanyire nibaza kwombeka aha, bombeke hariya. Kandi tihaine kushashura sente, manya ngu omufuregye gw'amaizi gwaraba aha, aha. Ebyo byona nituza kuba nitubibeegyesa, kandi nimbateerera omuranga ngu mwije mwakiire purojekiti egi ahu eraabe yaatandikiire, tugiganyirwemu.
Minisitule y'eby'amagara eryo izooba yahamya abantu igana mwenda abasya abaashangwa baine endwara ya Covid nineteen, ekyareetera omubare gw'abantu abaahamiibwe okuba baine endwara egi omu Uganda baahika emitwaro ikumi na mukaaga, enkumi ibiri ana na mwenda. Minisitule hoona yaagira ngu abantu abaakizire endwara egi beeyongyeire okuruga aha mitwaro mwenda, kenda, bishatu, abiri na mwenda baaza aha mitwaro mwenda, kenda, bishatu, ataano na mushanju kandi ngu abarwaire igana nshanju na mushanju bonka nibo bakiri omu marwariro nibaragurirwa endwara ya Covid-19. COVID-19 omu ihanga ryona. Minisitule ehona yajanguza doozi obukaikuru ikumi na bubiri, emitwaro nkaaga na mwenda, kakaaga, rushanju, ana n'emwe, nizo zaakoresiibwe omu hururu ey'okusirika endwara ya COVID-19 erikugyenda omu ihanga. Ocurikiize Radio West Radio Best aga ni gamwe omu gu twakwihiraho eri ihanga. Orukiiko rukuru orw'abeebembezi ab'amahanga aga West Africa rwatandika omu rurembo orukuru orwa Accra omu ihanga erya Ghana ahanyima y'okubaho kutaahirira n'okuhamba za gavumenti omu kyanga eki otaireho n'eby'okwerinda okuba bibi ahabw'okutaahirirwa okw'abanyambundu ab'abasiramu. Ekigombe ekya Ecowas kyaherize kutsindika groups ibiri ez'abajwekyerwa omu ihanga erya Burkina Faso ahanyima y'amahe okwegaruriza obwebembezi okwezi okuhweire. Ekigombe ekirimu amahanga ikumi n'ataano kibingire ihanga erya Burkina Faso omu kigombe eki. Omwaka oguhweire ekigombe ekya Ecowas kikataho emihingo aha ihanga erya Mali hamwe n'eihanga erya Guinea ahanyima y'okuhambwa kwa gavumenti hamwe n'abebembezi ab'amahe okuremwa kugaruzaho obwebembezi obw'abantu ba buriijo obutarimu mbundu. Ohurikiriize, amakuru aho niho gaagarukira. Oraare kurungi.